Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota. Viidiyoo tana namuutu sheernaa godha. Haalli yeroo ammaan tanaa hawaasni keenya keessa jiru haala hedduu ulfaataa, hedduullee nama yaachisu, qalbillee nama cabsu. Seenaa takkaa gartee Ababiye fi akaakiyya keenya irraa hin dhagahin saba keenya ummata keenya ka oromoo irratti tahaa jira yeroo amman tanaa ilmi namaa osoo lubbuun jiru kaldhoon akka horitti irraa baafamu gacciibsanii akka gartee mataa irraa muru takkaa kana dura waan tahee hin arkamin yeroo silaa har'a oromoo biyya bulcha ja'amu keessatti kun tahaa jira harmeen oromoo harmeen wal caaltu beeka harmeen tun wal hin caaltu haati wal hin caaltu abbaa wal hin caalu ilmoo wal hin caaltu har'a garuu waan sirra hin mudatiniif waan gartee ati bakka gaarii jirtuuf waan sin tuqiniif waan mana kee hin seeniniif qofa eh, akka laaftutti ilaaltee yoo hadhiiftu taate namooma namooma waan jedhamu san hin qabdu jechuudha. Shabaabni keenya dargaggeessi qeerroon shamarran Waan silaa namni haasa osoo silaa dubbatanii osoo silaa ajandaa godhatanii godhachuullee qaban dhiisaniit akka dhaloota bubbee taate waan beekanii fi namni biralleen akka fedhatti irratti hojjeta qaamni silaa gartee siyaasaatii fi aangoo ar- irra jirulleen torbaanuma tokko ijanii humaan fidanii ja'amee waan dantaa hin qabamneef xiqqishoo iyyitan bakka waan achi de- waan silaa yeroo kannitee fi irraa haasa'uu qabdu dhiiftee waan silaa yeroo kanniteefi dhiisi agartuufu akka namni agarretti carcittee yoo dandeesse gorsitee nasihaa bareedaa keessan dhaamtee bira kuttu akka ajandaa godhatee wal xiqqeessu waa'ee nama dhuunfaadhaa dogongora namni tokko dalage S- anaafis illee rabbiin nu sattaree jennaani malee osoo rabbiin satirii nurraa fuudhee Badiin teenya silaa arra nama keessaa ganna. Wallaahi hundi namaa gartee irrinaa fi badii hedduu qaba. Rabbiin si sattarraate malee. Nuti wal boonsuu caalaa wal boochisuu. Wal guddisuu caalaa wal xiqqeessuu. Gariinis dogongora irratti illee hayzoo jabaadhu abshir dogongora irratti illee waliin joonu hin jirtu beeka. haqa walii dhaamuun haqa walitti himuun numa jira namni yeroo hongora ati ogga gartee badii namni tokko dogongora namni tokko hojjete kullu banii aadama khaxaa'uun khayra khaxaa'iin attawaabiin cuftu ilmi namaa ni dogongora afaan mimmiifatee akka namni ifii dalagaa ta akka gartee maleekaa hin dogongorree tokko if godhanii nama xiqqeessuu irratti xiyyeeffaturra saba if- saba akka sabatti Akka namoomatti bakka silaa itti xiqqaanne bakka silaa lafeen itti nu cabxe mataan itti nu cirame osoo lubbuun jiruu co'aan akka hooritti nurraa baafame san dadhaba gartee san silaa dubbachuu dadhabdee san yeroo si kennisiisuu san irraa haasa'uu dadhabdee ajandumaa barbaaduuf jecha gurraa dubbachuun faayidaa maal qaba jira keenya. Abaluu fardaan karaa kana kuteen gurra hin taatu jala. Abaluu gartee ajandaa kana godhatee dubbataa jira jettee atillee waan takka irraa hin beekne gabbaatee maraa dubbachuun Xiqqeenya obboleessa fi daranuu gartee haasawuun. Nuti bar bar obboleessa kan kee sattaruudhaa bar silaa. Satirii walirra qabu qabuu qabnaa bar silaa. Hamtuu isa irraa wal deebisuudhaaf nuu wal xiqqeessuudhaan namni waan kanarraa deebi'a. Hanga sooshaal miidiyaa sodaannu osoo rabbi sodaanne hundi keenya hawaasa hin jiru. Dhugaa walitti himuun firummaan battu. Guddaa fi xiqqaa namni waa beeku jiru hundinuu wal xiqqeessuu irratti xiyyeeffataa jira. Saba ifii ka xiqqaataa jiru, saba ifii ka du'aa jiru, haadha bohaa jirtu, ilmoo bohaa jirtu, du'a gartee akka maleedhaa ka raawwatamaa jiru kanaafuu sagalee ta'uu dadhabdanii qaataa dhaabdanii dogongora dhuunfaa nama tokkootiif gizee miidiyaa kana jeeyxanii hedduu nama ulfaata. Rabbi sodaadhaa wal xiqqeessuu irra wal guddisuu, wal kabajuu, badirraa suutatti wal dhoorkuu, dhugaa walitti himaa wal deebisuu bareeda. Gariinis akka nama ji- gartee daboo yaammatametti dogongora sana irratti jabeessuudhaaf hagartee ni jirraaf jee dubbatuu fi hoon ammoo hagartee alla sheekotii fi darasaa kunoo akkana booddeen isaanii hoon bakkuma ga- sababuma gartee waan darasaa ja'ame waan sheeka ja'ame itti xiqqeessu qaawa harkata. ajiiba wallahi ajiiba akkaataa hawaasni keenya keessatti jiru akkaataa dhaloonni ammaa kun keessatti jiru hedduu nama ulfaata jira keenya dhaabbadhaa mee namuu if laala rabbiin si sattarraani malee rabbiin harka sirra qabnaani malee har'a kaasan hirraanfatee miidiyaa hawaasaa kana gubbatti akka hawa akka gartee sabatti illee safutti illee jibbaa ta'e meeqaatu dalagaa jira zinaan miidiyaa kana gubbatti dalagamaan jiru intalti dubraa takka gabbaatee qaanyii fixxee waan fokkotaa dalagaa hin jirtu ilmi dhiiraa tokko waan fokkotaa dalagaa hin jiru kun isinitti mul'atu waan sila ajandaa godhatu malee dhiiftanii waan ajandaa godhachuu malee irratti yeroo keessan gubaa jirtanii mee namuutu ifaa fattashnu ifaa hizaabnu mee inshaallah an arra siyaasaa dubbachuuf isin dhufne hadiisa dubbachuuf isin dhufne garuu hawaasni tokko shabaabni tokko Uummanni tokko osoo silaa haatti du'aa jirtu, ilmoon isaa du'aa jiru, abbaan isaa du'aa jiru akka gartee dur hin jirreen takkaan dhagahamin afoolatti illee nutti mul'atin nurratti raawwatamaa jiru silaa waan irraa dubbachuu qabnu dhiifnee waan irraa dubba waan silaa gartee aybii obboleessi fi jala deemanii dubbachuun aybii obboleettii fi jala deemanii dubbachuun mee dhiheenya kana keessattuu miidiyaan kuni dubartii qullaa dhiira qullaa wal xiqqeessuu kana gizee ta'e nama kumaatamaan laalamu Wan silaa ammoo fardiitii fi haajaadhaa namni gargaleetu ilaalu hin jiru. Sanutiin kun dhaloota akkam ta'uu jirraa gisee takka takka nama gaafii namatti taha. Insha Allah rabbiin hunda keenyaa haa sattaru gara ifii gara isaadhaa rabbiin haa deebisu garuu immoo waan takka beeka. Rabbiin gaafa si dammaysuu fedhe. Gaafa ifitti si dhiyeessuu fedhe, gaafa gartee if si yaadachiisuu fedhe, waan xiqqoo fitana fatanaa xiqqoo takka siif fida. Daranuu akka karaa isaatti hulaan si namaa fi rabbii idduu sii fi rabbii idduu jirtu banaa gizee hunda hanga hulaan toobaa banaa jirtutti eenyu hoo sii fi rabbii idduu dhaabbachuu hin danda'u. Ati arra haala gaarii jiraachuu malta garuu xumura kee hin beektu. Toltuun asirraa galtaa hamtuun asirraa galtaa booddee kee hin beeku. Tokkoon namaa booddee fi hin beeku. Xumura keenya hin beeknu. Nama jaj godhuudhaaf jarjaruun gaarii miti wal xiqqeessuudhaaf akkatti hin bololinaa wal xiqqeessuuf wal aybeessuuf akkatti hin jarjarinaa obboleeyyan kiyya jazaakallahu khayran viidiyoo tana namuutu sheer nu godhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu